KS ready MC te kha an awm tak ang tiin ngaihtuah neuh neuh a, Tongyo ah kha chuan tutu emaw kha chu a la hmu hlawm a, mahse tunah zawng hotu te hmel hmuh tur pawh a awm ta lo. An thi bo ta nge Japan in an man nge hriat a ni tawh bawk si lo va, Japan lah chuan Burma ram, Chin Hills, Tih loh chu an la fai vek tawh a, Vane siamin an ram lak chhungah man lovin a la him hram hram thei chauh a ni. Mahse, engtikah emaw chuan thlasik anga khel lovin min la rawn chil chhuak ve ngei ngei dawn si tih chu hriat sa a ni, a ti a. Thlasik anga khel lo kan tih chuan ngei ngeiin tiin a ang tluk a ni. An tawmbohna atanga khawpui hnai ber prom pawh Japan chuan an luah ta a. Chhak lampanga Mandalay leh Rangoon inkal pawhna kawngpui lah chu Japan supply thumpui, an thil in supply na kawngpui ber a nih avangin a ral muang lo em em mai a. Tin insaseng nan pawh hmang dawn ta pawh ni se, Kelong a kal nan chuan a hla lutuk reng reng mai a. An awmna Peguiyama thlang lamah chuan Burma ram lui lian pui mai Irrawaddy an tih chu a luang cham put mai a, chu luipui chu kan thei pawh ni se a thlang hlawkah Bay of Bengal ah a infin leh a ni a. Japan lah chuan an i telin an hnaihchilh tawlh tawlh mai bawk si an chep sawt hle a ni. Japan-in prom khawpui an luh atang phei chuan anni India sipai ho an tawmkhawmna atang chuan An tlan darh an rau hmun him nia an rinna lam lamah chuan an inthen darh ta a ni a. Tu mah thu rualpui nei lovin amah chauhin a vak vai ta a. Chuti a vah vaihna lamah chuan tlan chhe ve bawk mang ang inkeng seng lo tlan chhiat chan. Radio tha fe mai hi Kawl ho leiletah a chhar hlauh mai a. Chu nana na chu tiin a chhar a, a keng hram hram a. Chu radio thupuan an herh chhuah lah chuan an lam tana ngaihnawm loh fahran mai thil an puang dum dum mai bawk si. Indian National Army, INA, hotupa Subhash Chandra Bose a hote inpek thu te An ni Trang Rual Allied Sipai leh Indian Army mi tlem te a thlemna hlir mai an puang dum dum reng mai bawk si a. Chu bakah Japan hmasawn chak zia leh India ram ngei pawh an lak ngei dawn zia te thlengin an puang kul kul mai a. Chin Hills an kai hnu phei chuan India ram chu an duh hun hun a la mai tur an nih thu te uar takin an tlang aupui reng bawk a, an ni vak vai mang ang tawh tan chuan ngaihthlak a nuam lo tak zet a ni. Ni khat chu a mah chauh a, kal ngaihna hre lova Burma phai zawl rai ruang kara a vah rek rek laiin radio ken chu a han herh mai mai a, radio thupuan chuan Japan-in Andaman thlir kar an lak tawh thu leh. Chu thliar kar chu British India awp a nih avanga Japan sorkarin Subhas Chandra Bose a kuta an hlan thu a ngaithla fuh hlauh mai a. India ram em Japanin an lak a rin loh laia chu thu an rawn puang ta mai chuan a ti zam hle mai a. Lehlamah INA ho lah chuan Japan hnena in pe a, India zalen zalena tura thawk tlang tura an lo sawm lai a ni bawk nen. An ni lah chu man loh vek pawha tluk hlum chauh hma bakin riak maw sava ang maiin sava mal sava enge khawhar sawi nan an hmang thin a. Chutiang mai chuan an vak vai a ni bawk si a. In pe mai zawk ila, INA-ah chuan lut nghal ila, ka tan a nuam zawk mai dawn lawm ni tih te a ngaihtuah rum rum a. Mahse, hun hla zawk leh sipaia a tan tira rinawmna thu a tiam dan te a ngaihtuah let a. In pek mai chu rinawm lo hna. Tlawmpa eksena a la si a, tlawma zahthlakah a la si a tihna a ni a. Tichuan mahni chauhin ram palai lenga ram hnuaiah chuan a vak a vak ta mai a. Japan hlau tlanchhia kawl ho chu a tir lamah chuan hmun hrang hranga hmuh tur an awm a, mahse a rei deuh chinah chuan tumah hmuh tur an awm ta lo. Ei tur a nei bawk si lova, buh leh bal zawng zawng lah chu Kawl ho tlanchhe turin Japan rawn ei hlavin sorkar thu pekin an hal vek bawk si a, tichuan ei tur a hmuh theih ang angte thil te zik hemi hnim hnah engemaw zik no kan tih ang chi te, kawl ho lei let ei theih chi a hmuh ang angte chu a ei lawr a, tichuan a pawng sapa vah mai mai Kalna tur pawh hre chuang lo chuan a vak mai mai tihna a ni a. A kha tawk hian nu nau riltram, eitur nei lo, ruang tlansan an awm zut bawk a. Mulu kawlh an lan tawh chinah phei chuan ruang a hla lo, a hla lo ti ila a sual awm lo ve. Tichuan Japan luah ram. An la tlawh chhuah si lo leilungah chuan hmelma kut la tuar si lovin, mahse thlamuang chuang bawk si lo chuan a vak ta hnak hnak mai a ni. Tlanchhe ho ṭumpui a va thlen lai chuan bungra tam tak tlan san let rem rum hmuh tur a awm a. Mahse chutiang tlanchhe sulnu tamna laiah chuan Kal ngamna chi a ni lo. A chhan chu khatah khan hlauhawm a awm a ni tih kha a chiang reng a. Chung bun bungrawn tam tak let pheng phung ai chuan Esopa thanthua arpa in lung hlu a chhar a, Thil hlu fe chu i nih reuh hi le, mahse kei atan chuan buhfang khat aiin i hlu si lo a tih ang deuh in khang thil hlu tak tak kha Awmin hmu mah se lang, kha dinhmunah chuan kha sipai thanzing atan khan engmah hlutna a nei lo a ni. Chu ai chuan ei tur kha atan chuan kha dinhmunah kha chuan a pawimawh hrih si a ni. Chawvawi khat ei pawh a hlu zawk fe a ni. Khang thil hlu tak tak ai chuan a silai leh a chanchin hriatna tura radio a chhar chiah kha A keng a rit sak mahse a kha thil pahnih pawimawh tak kha chu a dah tha phal bik si lo va, a silai te pawh hnawk sak hle mahse ral han tawng phut sela tumah that bik lo va thih tlaw ngawt ai chuan tiin a silai pawh chu a keng hram hram a, tin radio pawh chanchin a hriatna tur a nih avangin. a keng hram hram bawk a ni. Tichuan zawi zawiin khaw thlang lamah a kal zel a, ni eng emaw zat a kal hnu chuan Irrawaddy lui a thleng ta a. Lui laiah chuan Burma Sumdawng meilawng steamer an tih chu Japan ina an man sak tawh tih hriat takin Japan flag in tarin lui hnar lamah chuan a tleng pur pur mai a. Irodi lui te lah chu Mizoram a kan lui ang a dai kai mai mai chi a ni bawk si lo. Japan hmuh hlau tak chungin lui hnar lam hawiin vau kam chu a hrut chho zel, a pan chho zel a. Nakinah phei chuan vannei a siamin Pathian malsawmna ni ngei tur ang ang A ni ngei tur a ni. Vaukam lei let hlui hmun hnawng laiah chuan Vaimim hli, Vaimim kung atanga peng chawr leh atang chuan Vaimim kawm tha zet mai, kawm nga lai mai a fangkim, biai leh nghal hi a hmu hlauh mai a, lawm em em in chu vaimim chu a kek a, a tui hnai in muang enge peaceful deuh ni seng chuan han rawh a, han ei te pawh kha chak em em a ni, amaherawhchu mei han chhem na chi zia zang a ni bawk si lo. A nawlh te pawh a nei a, a hmanrua te pawh a nei. Mahse, mei chhema khatiang a rawh chi a ni si lo va, a hel chuan a ei ta a. Reilo te chhungin kawm hnih chu a dit fai nghal mai a, a dang erawh chu a tram zualpui hnemah tiin a ak tha ta a. Chutih erawh di lui hnar lam hawi zawnga a kal mek lai chuan rairuang buk atang chuan thawm danglam tak mai hi a hre ta a, an ngai thla chianga mi mi hring chau lutuk rum ri niin a hria a, hlauthawng tak leh thawm dim takin a ri hriatna lampang chu an pan hnai a, nakinah chuan mi hring Chau rum ri ni ngeiin a hret a, a fimkhur takin rairuang buk kar atang chuan an bih dek dek a, eng dang ni lovin Kawl nula ral tlan chaw leh tui ei loh avanga a thi mai tur arte thih mai tur tuma ngaihsak lo thi mai tur tihna a ni a, hma bak chau em em mai rum thawm hi a ni a, a kiangah chuan kalin a va belchiang a. A mar te erawh chu a lo la tha ang reng khawp mai a, chutia an khawih chet takah chuan a rawn meng siar siar a, a rilruin nikhua a la hai lo tih hriat tak hian mitmeng chau tak hian a rawn en a. A hmel a hmu atang chuan a khawngaih ta em em a, a mal chungah pawmin a kawl ṭhawng ṭawng thiam ve chhun chhun ang te chuan a inbia a, Chu nu chuan chhan tum ni awm tak hian a hmui a rawn phun sep sep a, amaherawh chu a sawi eng mah hriat tur hriat theih a ni lo. Chuti taka nula vanglai chau tak maia tlu der mai chu a khawngaih ta em em mai a, a rilru a siam a. chhan theih dan hram a ngaihtuah ta a, a hmasain a vaimi no ah kha a kheih a keih thla lawk a, a tui chu a fah a, ani chuan a ei a fe a kha a ei ve zel a, a tui a kha kha nula kha a fah a, a fe a kha a nin a ei thung a, chumi ni chuan khawiah mah tawlh sawn pui theih A nih si lo vangin panpui tur pawh a hre chuang bawk si lo. Tiang chuan an incharna hmunah chuan an inbawi sawm zan khua ta a, chumi hmunah chuan zan a hmanpui ta a ni. Amah pawh nula hleitling zet zawt hmel tha tak mai, chhungkaw nei nung tak atanga sei lian tih hriat tak hian a thi leh zung bun a thi leh zung bun te chu rangkachak man tam tham tak vek a ni a, tin A ip bag khai chhungah te chuan pawisa tam tham tak mai a lo ak nghe nghe a. Tichuan an pahnih chuan chu Irrawaddy luiah chuan zan an hmang dun ta a. Chutia rairuang kara awm reng ngawt chu thih chauh lo chu hma bak an neih chuan lo vangin a tuk khua a lo var chuan tlemin an lo harh deuh a. A pawpa Hlata panpui tur pawh hrechuang lo chuan an in paw chhuak ta ringawt mai a. Thui a la kalpui hman lo tih chuan kawl lei let zawl an va thleng a. Ral hla vak lova naupang an va hmu a, mahse chu naupang chuan an hmuh ve leh Lei let sir ngaw lamah chuan a rang a rangin a bik bo san ta a. An hlau kha naupang khan hlau em em mahse an ni tan lah pan tur chuang an hre bawk si lo. Chu lei let sir ngaw lam bawk chu Chu kawl nula chau rit zet mai paw chung chuan a pan ve ta a, a rih em avangin a ni pawh riltram dang char ve tho bawk a ni si a. A chang leh lei let bial kohah te chuan an nghat a, an chawlhpui leh ren rawn thin a. Chuti an chawlh lai, an hawi vel chu an lei let ral tlang bawk a, Chong, Burmese, Puithiam, Phungji an tih tena an sakhua Buddha hnena inthawina Pagoda, Temple, var chhip zum an siam chu a va hmu a. Chu chu kha naupang khan a pan ni ngei an rin avangin midang pawh an awm a ring a. Chu nula paw chung chuan chu mi hmun lam pan chuan an kal leh ta a. A rin ang ngei chuan chu chawng awmna mual, thut zawl, ngaw sir, thil te buk, buk siam chawp an sak chawp, Khuh lim lem hnuaiah chuan kawl puithiam phungzhi pakhat ho chuan Japan ral hlau chhungkaw khat hi an lo khaw sa chu niin a va lut chawt mai a, a va lut an hmuh tirh phei chuan an phawk em em a, an en ren rawn a. Puithiam chu a inchein dan pangai angin serthlum rawng puan sen chul tawh, che tawh lam chu batin Fai vak lo hian a lu a met kawlh hmat bawk a, a tir chuan an hlau deuh na a, mihring paw chunga lut ve ta chu aah ral a ni lo tih an hre nghal thuai a, a nula puak chu chhuat laiah chuan sawi set set lovin a nghat tawp mai a, an khawsakna chhuat lah a rual rem lovin a zim em em mai bawk si a, ani lah chau tawh Che chang hlei thei lovin a thu ve nghal hnawk bawk a. Hah thaw hlawp hlawp chung hian Phungzhi hnenah chuan kawl tawng leh sap tawng inpawlh nawk hian chu nula thi tur chu a chhar a nih thu te an sawi a. Phungzhi chuan an bawi sawm vel a, an han buatsaih chuk chuk a, a lo dak chhuak leh a. English nalh tak mai hian Natna engmah tlak bawktu a nei lovin ka hria, a rilṭam vang mai a niin ka ring. A ṭha leh mai ang, lawi hnute kha tlem han pe teh u, a ti a. Kawl ṭawng ka thiam tawk lo tih hriain English hmang ta teh reng pawh ni se, chuti taka puithiamin sap ṭawng a thiam chu Mak a ti em em a. A chet hmang leh an inchhung bungraw tlem neih leh khawsak dan rengah chuan tunlai tawng takin Western riau hian chu puithiam chu a hre nghe nghe a ni. Kha kha bungrukna Irrawaddy kan zir tlangpui chu a ni a, thuhar lutuk a awm hran lo va. Hemi chin hi First unit atan chuan kan duh tawk hrih phawt ang a, second unit lamah bungsa rihna atangin kan zir chhunzawm leh dawn nia.